Merci, dass Der alleguerten do sidd op eiser uerdentlecher Pressekonferenz hei, déi gewéinlech Pressekonferenz vum nationale Virstand vum OGBL. Jo, jo. Deet mer esou leed, gell? Ech maan et och kuerz, mee dat do ass och elle nozelauschteren während zun denger halwer Stonn. Mee ech hunn och de Moie scho vill geschwat, du wiers elo nach méi schlëmm, méi stëmm. Voilà, mir soen iech wierklech e grousse Merci, dass der hei sidd, obwuel jo Mega vill lass ass erëm eng Kéier am Moment an en plus si mir och iwwerall present am Moment a mir hu ganz vill Chantieren, ganz vill Dossieren op deene mer drop sinn an déi hu mer och de Moien am Comité national nach eng Kéier analyséiert an diskutéiert an duerfir ass et Awer ganz wichteg, dass der alleguerten do sidd an mir soen iech e grousse Merci. Jo, meng Stëmm kënnt net vun näischt, dir wësst, mir sinn am Streiken. Mir verbréngen elo am Moment relativ vill Stonnen dobaussen an der Keelt, am Reen, am Schnéi, och zu spéiden Auerzäiten an esou, an duerfir hunn ech mech e bëssen akaalt. Et ass awer näischt Uerges, mee ech entschëllege mech eben elo fir déi komesch Stëmm. Ier mer ufänken, also dat war net eisen éischte Punkt um Comité national, mee ech fänken domadder u, well dat erkläert eis Zesummesetzung hei um Dësch. De Comité national huet haut unanime decidéiert, dass d'Geschäftsféierung Vum OGBL, also dat heescht eis Geschäftsféierung, wou d'Décisiounen, déi daktesch Décisiounen geholl gi politesch, erweitert gëtt ëm zwou Persounen. Dat bedeit net, datt mer déi aner erausgehäit sinn, déi si just verhënnert haut. Dat heescht, et bleift déi selwecht Konstellatioun, déi Der kennt, erweitert ëm zwou Persounen, an dat sinn de Pit Bach an den David Angel. déi der och alleguerte scho kennt aus Funk und Fernsehen, de Pit Bach, schonn laangjäregen Zentralsekretär am Syndikat Gesondheet a Sozialwiesen, an den David Angel, och laangjäregen Zentralsekretär am Syndikat Handel. An Dir hutt se allen zwee scho, meng ech, erlieft. A mir si frou, dass si haut. Coopté, also ugeholl gi sinn an eiser Geschäftsféirung vum OGBL, an duerfir sinn si ab elo och ëmmer dobäi hei an de Pressekonferenzen. Dann hate mer awer natierlech och net nëmmen eis administrativ Aufgaben, mee och eis politesch Diskussiounen an Aufgaben vum Comité national ergraff. Mir hunn eigentlech en Tour gemat vun den Dossieren, op deene mer am gaange sinn ze schaffen, an do bleift et net aus, dass mer nach eng Kéier eng Analys gemat hu vun de politeschen Intentioune vun eiser ierdescher Regierung an dat heescht och vum Koalitiounsprogramm. Mir hunn. déi eis an deem Kader schonn eng Kéier gesi well den OGBL schonn eng Pressekonferenz organiséiert hat mat der Analys vun den a groussen Zich a vun deene Sujeten aus de Koalitionsprogrammer, aus dem Koalitionsprogramm, déi eis am meeschte betreffen, also dat heescht d'Leit, déi schaffen, d'Pensionéiert, hir Famillen, also d'Personnes physiques, déi normal stierflech Leit betreffen. Déi hu mir jo eraus analyséiert aus dem Koalitiounsprogramm an do eis Bewäertungen drop gesat, eis rout Linne gezunn, eis Saache gesot, déi gutt sinn an déi, déi manner gutt sinn. Dat hu mer de Moien nach eng Kéier e bësse méi exhaustiv diskutéiert a mir hunn am ieweschte Gremium vum OGBL misste feststellen, datt et esou ass, datt mer vill ze dinn hunn am Moment, d'Aarbecht eis net ausgeet an datt mer op ville Plaze présent sinn an datt dat näischt mam OGBL ze dinn huet, mee mat den Zäiten ze dinn huet. Also mir wielen dat doten net, datt mer eng ganz Rei grouss Sozialkonflikter hunn am Moment, datt mer konjunkturell schwiereg Situatiounen hunn a verschiddenen ekonomesche Secteuren, datt mer Attacke vum Patronat hunn op groussen Dossieren, déi relativ hefteg ginn, datt mer politesch rau Zäiten erliewen. Dat hu mir alles net erausgewielt a rausgesicht a mir mussen elo eis halt wieren. An duerfir hu mer de Moien nach eng Kéier gesot, wat mer elo schonn e puer Mol och ëmmer erëm versichen ze erklären de Leit, dass net den OGBL dee sech radikaliséiert huet. D'Zäite si radikaler a mir sinn Do wou mer ëmmer waren. Mir verfolgen genau déi Wäerter an déi politesch Programmatik, déi den OGBL zënter senger Grënnung an zënter dem Jun Castegnaro verfollegt huet. An mir verfollegen déi weider a wäerten déi och an Zukunft weider verfollegen. Et ass also guer net iwwerraschend, wa mer hefteg Kritiken ausüben u verschiddene Programmpunkten aus dem Koalitiounsofkommen. Et ass eigentlech just do, wou mer solle sinn, an den OGBL ass genau do, wou en da soll sinn, an da mécht en eben och haart Oppositioun a wann néideg eben och op der Strooss, wann et, wann et noutwendeg ass, an am Moment hu mer leider vill Dossieren, wou et noutwendeg ass. Ech ginn herno nach op eenzel Dossieren an, wou mer traitéiert hunn, mee Dir kritt et jo mat, Mir hu wierklech a villen ekonomesche Secteuren, a ville Kollektivvertragsverhandlungen einfach Misère a Schwieregkeeten, Mir hu vill Employeuren, déi déi hefteg Attacken do reiden op Acquisen an déi och net bereet sinn, weider kollektivverträglech Avantagë mat eis ze verhandelen. An dat geet queesch duerch de Bësch u sech an alle Beruffssektore. Mir hunn deen Dossier am Bausektor, do gi mer herno nach kuerz drop an. Mir hunn deen deen Dossier am Cargozenter, wou 1200 Leit nach ëmmer en Attente si vun enger kloerer Äntwert. Mir hunn deen E Konflikt bei Arcelor op de Krankeschäiner vun de Leit, wou d'Leit do verfollegt ginn. Mir hunn déi Restauration collective, wou mer net weiderkommen mam Kollektivvertrag. Mir hunn mir hu ganz vill Dossieren, wou mer einfach mierken, dass et schwéier Zäite sinn an dass mer eis d'Voix mussen undoen an dass mer eis musse weider weider wieren. Zréck zum Politeschen. Kontext an deem mer eis befannen. Mir hunn enker rekapituléiert, datt duerch ganz vill Programmpunkte vum Koalitiounsaccord wierklech e liberale Wand do bléist an datt ganz vill an deem vun der Regierung op d'Ekonomie miséiert gëtt, op d'Betriber, op d'Kompetitivitéit an eigentlech proportional gesinn ganz wéineg op d'Leit. An dass mer dat bedauern. An dass et en Stil ass an eng politesch Ausriichtung, wou mir soen, opgepasst, mir mussen awer do viru warnen, dass verschidde Saachen net dierfen esou zustan kommen, wéi et hei viséiert ass. Klassescht Beispill, den Index, mir hu schonn driwwer geschwat, den Index soll net ugepak ginn, an awer, wa méi wéi eng Tranche afält, da musse mer en awer erëm an enger Tripartite diskutéieren. Dat heescht, éischt Indexmanipulatiounen an Zäite vun héijer Inflatioun, si schonn virauszefäerten. D'Lounpolitik, Mir hunn, mir ware frou, wou déi nei Regierung, frësch gewielt, zwee Deeg, dräi Deeg duerno gesot huet, mir maachen d'Lutte contre les inégalités oder contre la pauvreté als eng vun eisen éischte Prioritéiten. An dann, wann ee géint d'Aarmut wëllt virgoen, da muss ee sech natierlech attaquéieren un eise gréisste Problem zu Lëtzebuerg, dat ass den Taux vun de working poor. A mir hunn nun eemol an der Eurozon als eent vun de räichste Länner den héchsten Taux. u Leit déi schaffen an awer aarm sinn, an dat ass jo awer eigentlech e Skandal. A wann ee seet ech maache gär eppes géint d'Aarmut, da geet et net déi Aarm ze bekämpfen, mee da geet et drëms och ze kucken, datt d'Léin héich genuch sinn, fir datt d'Leit iwwert d'Ronne kommen. An duerfir brauche mer eng Stäerkung vum Mindestloun. Doriwwer steet näischt am Koalitiounsprogramm. Au contraire, et gëtt gesot, de Rêve is d'erni op dem Niveau vum Mindestloun sinn, well schaffe goe muss sech lounen. Mee da solle mir emol eng Kéier kucke wat Dat heescht, wéi et sech lount schaffen ze goen, fir d'Mindestlounempfänger zu Lëtzebuerg oder och déi, déi bëssen driwwer sinn nach. Dat zitt sech weider duerch den, de Knackpunkt, loosse mer soe, vun deem ganze Koalitiounsprogramm, an dat wësst Der, do wou wierklech eis rout Linnen iwwerschratt gi sinn a wou wierklech awer och déi heftegst Liberaliséierungsvirschléi dra sinn, dat ass dee vum Aarbechtsrecht. Et geet schonn u mat der Introductioun vum Droit du travail, well den Droit du travail ass jo am Fong eng Sammlung u Gesetzer, déi d'Salariéë solle schützen. Mee elo gëtt schonn an der Introductioun e bësse verwässert an et gëtt net méi geschwat vum Schutz vum Salarié, mee et gëtt geschwat vun, dat hutt Der matkritt, enger Gläichstellung vum Salarié a vum Indépendant. Mee wann dat esou ass, da fuerdere mir als Salarié och déi selwecht Rechter wéi den Indépendant, dee seng Pai selwer däerf bestëmmen, seng Aarbechtsstonnen däerf selwer bestëmmen. Mee esou ass et jo net. Et gëtt déi zwee Statuter mat Recht an duerfir geet an an den Droit du travail ass par définition a par principe eppes fir de Salarié ze schützen a sengem Aarbechtsëmfeld. An bon, dat Ganzt ass awer net den Toun vum Koalitiounsprogramm. Dat Schlëmmst, de worst case, ass natierlech fir eis déi Fro vun der Aarbechtszäit, Diskussioun, datt mer a Richtung vun enger Annualiséierung vun den Aarbechtsstonne solle goen. Dat ass en No-Go. A ville Secteuren hu mer eis gewiert. Et ass och eng Schwächung vun der Gewerkschaft, vun de Gewerkschaften e bëssen dran am Text, well jo deen ominösen Accord, Dir hutt dat gesinn, zwëschen Salarié a Patron do soll préconiséiert ginn. Deen Accord, dee jo net, also deen à pied égal, sollen déi zwee matenee schwätzen, wat jo eng Märchestonn ass, vun enger liberaler Politik fir eis ze verklickeren, dass een als Salarié op deem selwechten Niveau ass wéi säi Patron, ass een net, well et ass ee ofhängeg vu sengem Loun an et ass een an enger Ofhängegkeetssituatioun. Et geet da weider mat de Podgesetzer, et geet weider mam Kollektivvertragsgesetz, wou mir jo esou laang soen, et muss eng Reform vum Kollektivvertragsgesetz kommen, an och elo erëm näischt Grousses viséiert ass. Et gëtt keng Referenz op d'EU-Direktiv gemeet. Dat zitt sech dann weider, salut, op der Fro vun der Fiskalitéit. Och do, den UGB huet e ganz klore Programm bei der, bei de Steieren an eng kloer Fuerderungen fir méi Steiergerechtegkeet. An eigentlech alles dat, wat passéiert, ass am Fong de Contraire vun deem, wat mir gesot hunn. Éischtens emol e kloert Versprieche vun der Regierung un d'Betriber, dass se manner Steiere musse bezuelen, mee awer keng kloer Verspriechen un d'Personne physique do, nëmmen wann et erlaabt, wann d'Trajectoire budgétaire et herno erlaabt, maa mer och eppes bei de Personnes physiques. Dat heescht, do ass schonn en Déséquiliber einfach an deem, wat geschitt. Wéini kënnt déi Steierreform? Wat, wann 2026 an, oder 27, d'Steierreform dann ëmgesat soll sinn, a wann d'Stäre gutt stinn an d'Trajectoire budgétaire et erlaabt, da kréien d'Leit och eng Steiererliichterung. Mee d'Betriber, déi kréien se awer elo scho versprach. Mir hunn kloer Aussoen, dass net méi Besteierung kënnt bei de Kapitalerträg, net méi Besteierung beim Verméige, bei der Ierfschaft, dat hutt Der alles gesinn. Dat heescht eigentlech eng weider Ongläichheet, déi hei op deem doten Niveau wäert geschaaft ginn. Mir sinn och nach kuerz op d'Familljepolitik agaangen, op d'Logementskris, wou mer jo och schonn eis geäussert hunn, dee Phänomen, deen eigentlech déi Wunnengskris zu Lëtzebuerg ausgeléist huet, dee gëtt hei weider gefërdert, weider Cadeauen un d'Promoteuren an d'Investisseuren, fir datt gebaut a gebaut gëtt, mee gläichzäiteg ass genau dat, wat d'Spiral ugedriwwen huet a wat d'Präisser explodéiere gelooss huet. A mir hunn opgehalen, an dat ass e wichtege Punkt, wou ech e bësse wëll drop agoen, mam Volet vun der Santé an der Sécurité sociale, well dat hutt Der gemat kritt, dat ass quasi schonn eng vun den éischten Amtshandlungen oder éischten Äusserunge vun dëser Regierung, ze soen, vun eiser neier Ministesch vun der Sécurité sociale, mir musse elo kucken, wat mer mat de Pensiounen maachen. Et ass eigentlech erstaunlech, well an de Wahlprogrammer ganz wéineg iwwer d'Pensioune geschwat ginn ass. An dat war fir eis jo e gutt Zeechen, dass also keng Panikmacherei gemeet ginn, dass net gesot gëtt, mir mussen direkt reforméieren. Knapps gewielt ass et awer elo esou, dass mer gesot kréie vun der neier Ministesch vun der Sécurité sociale, dass ee muss, an do fänkt et u fir eis eben alarmant ze ginn, d'Architektur vun eisem Pensiounssystem, reviséieren. An da si mer net bei klenge Stellschrauwen, mee da si mer wierklech bei enger fundamentaler Afrostellung vun eisem öffentlech finanzéierten, solidaresch opgebautene Pensiounssystem. E Pensiounssystem, dee sech ee vun de beschten op der Welt ass an an deen sech bewäert huet, wou mer elo soen, mir mussen seng Architektur reviséieren. An do gi bei eis effektiv d'Alarmglacken un, well mir hunn dat och scho puermol gesot, et ass esou, dass am Moment gesot gëtt, et soll e Konsens mat der Zivilgesellschaft fonnt ginn, an eng Regierung do ass, déi ëmmer erëm widderhëlt, wéi wichteg hir de Sozialdialog ass. A gläichzäiteg awer schonn Äusserunge gemeet ginn an der Press, also mir, do wësse mer alles iwwer d'Press, mee si hunn nach net direkt consultéiert oder kontaktéiert ginn, schonn Äusserunge gemeet ginn, wéi datt eben den zweeten an den drëtte Pilier vum Pensiounssystem mussen ausgebaut ginn. A gläichzäiteg och scho verschidde Léisungsvirschléi, déi mir géife proposéieren, wann et eng Kéier sollt zu engem Enkpass kommen, komplett vum Dësch gekiert ginn. An da si mer an enger Situatioun, wou mir mengen, dat ass awer elo net dat, wat mer ënnert engem gefleegtene Sozialdialog verstinn. An et wier besser, dat mat de gewielten Sozialpartner ze maachen, mat de Patronatsvertrieder an de Gewerkschaftsvertrieder. Dat sinn och déi, déi abezuelen. d'Leit an d'Betriber, déi mussen zesummen déi doten Diskussioun en toute sérénité kënne féieren. An duerfir bedauere mer eigentlech, dass dat hei esou Aussoe gemeet gi sinn. Well wann een dovu schwätzt, den zweeten an den drëtte Pilier vum Pensiounssystem ze stäerken, dann ass dat automatesch eng Privatiséierung vun eisem Pensiounssystem, wéi mer alleguerte wëssen. Dat heescht, mir ginn automatesch eisen ëffentleche Rentesystem Unsehen an opmaache fir privat Versécherung. An dat ass, dat ass ganz geféierlech. An dat ass en plus ganz ongutt an Zäiten, wou mer méi wéi jee op d'Cohésion sociale ugewise sinn a wou mer wierklech brauchen, wou mer vu Rietsruck schwätzen, wou mer vun der Solidaritéit an der Gesellschaft schwätzen, do brauche mir e System, deen eben op déi Solidaritéit do opbaut an deen d'Jalons setzt fir e gudden a staarke Rentesystem. An wat. Elo, wat dat do fir déi ënnescht an déi mëttel Akommensschichte bedeit a fir d'Gesellschaft bedeit, dat kréie mer an anere Länner gewisen a virdemonstréiert. An dat ass geféierlech an dat ass eppes, wat mir net kënnen akzeptéieren. A mir hunn et scho gesot, scho oft, also GBL, mir hunn et gesot an deene leschte Méint a Joren a mir soen et och elo erëm, den OGBL, mam OGBL wäert et keen Ofbau vun eisem Rentesystem ginn, keng Verschlechterung vun eise Renten an en Ofbau vun eisem Sozial, Staat kënnt net a Fro, well dat ass Gëft, dat ass Gëft fir de soziale Fortschrëtt, dat ass Gëft fir d'Cohésion sociale a fir d'Demokratie, an dat kënne mer elo net zouloossen. An da muss ee jo wëssen, datt déi Diskussioun do opgeet, well mer eventuell, wat jo nach kee weess, 2027 an eng Situatioun kommen, wou mer manner Einnahmen hu wéi Ausgaben a mer mussen un d'Reserven, a gläichzäiteg gëtt direkt dee Wee vun de Reserven ausgeschloss als e Wee fir d'Solutioun, mee mir hunn, dat ass jo enorm, mir hunn eppes méi wéi 23 Milliarde Reserven an eisem Fonds de compensation, an dat ass keng potentiell Einnahmequell fir wa mer fir eis Pensioune finanzéieren. An dat ass eppes, mat deem mer och net kënne liewen, dass direkt schonn vu vir a gesot gëtt, mir mussen deen dote Wee ausschléissen, genausou wéi ausgeschloss gëtt, dass mer soll, dass, wann et noutwendeg wär, et misst op de Wee vun enger Cotisatiounserhéijung goen. Och dat ass schwierig, well wann ee jo soll zesummekommen an driwwer diskutéieren, dass een direkt gesot kritt, eng vun eisen Haaptpisten, fir wann et eng Kéier zu engem Enkpass kënnt, ass keng an déi gëtt vum Dësch gekiert an déi ass net recevabel, da fanne mer dat och ganz, ganz schwierig an deem Kontext. Mee mir sinn op jidde Fall der Meenung, dass mer do hannendru bleiwen. Mir wäerten och eng Entrevue hu mat der Madame Deprez, mir hu se emol ugefrot. A mir stinn zu eisem ëffentleche Rentesystem, dat wësst Der. Den OGBL wäert weider sech dofir asetzen. A mir ruffen och jiddereen op dozou, fir d'Staerkung, d'Stäerkung, pardon, vun eisem Sozialstaat, fir eng staark sozial Sécherheet anzetrieden a sech och ze wieren, wann et noutwendeg gëtt. An dat do ass e Sujet fir jiddereen. Also jiddereen ass do betraff, esouwuel fir déi Jonk wéi fir déi manner Jonk. An et ass wichteg, dass mer do opmierksam bleiwen an eis wiere, wann et noutwenneg ass. Voilà, dat war et. Elo hu ech keng Stëmm méi. Mee dat war e bëssen den Tour, dee mer gemat hu bei de politeschen Dossieren. An da si mer awer och nach an d'Betriber gaangen. An alles hänkt jo iergendswéi zesummen. Ech hu gesot, geschwat vum Kollektivvertragsgesetz a vu staarke Kollektivverträg, déi mer brauchen. A mir hunn déi net. Mir hunn, mir hunn dat Gesetz net, wou dat erméiglecht. Et gëtt eng europäesch Direktiv, déi eis seet, mir musse bis November 2024 e Plan d'action hunn hei zu Lëtzebuerg, fir op 80 Prozent Couverture, a Richtung 80 Prozent Couverture de Kollektivverträg ze kommen. Mir si bei 50 Prozent. Dat heescht, mir hunn e schwaacht Gesetz. Mir streiden dofir. Mir kämpfen dofir. Mir hunn ëmmer eis agesat a wäerten dat och erëm maachen. An elo komme mer an eng Situatioun, wou ee Betrib hei zu Lëtzebuerg eis weist, wéi schwaach d'Gesetz ass. An dat ass de Betrib Ampacet. Ampacet zu Diddeleng, wou mer zënter genau 15 Deeg stinn ze streiken. Wou d'Leit an de Streik hu missten trieden, well hire Patron einfach unilateral decidéiert huet, dass en dee Kollektivvertrag net méi wollt. wou et eemoleg an der Geschicht, an dat hu mer Iech scho gesot, ass, dass eng Direktioun higeet a seet, Mir froen d'Conciliatioun u, mir ginn emmi eens an de Kollektivvertragsverhandlungen a mir froen herno d'Non-conciliatioun un, an domadder seet an e puer Deeg duerno de Leit, déi am Betrib schaffen, eng Nott erausgëtt, Voilà, lo hutt Der dat do an dat do an dat do nemme zegutt, well dat steet an Ärem Kollektivvertrag an deen ass elo iwwreg duerch deen Delai, deen ofgelaf war op der Concessioun. An dat ass enorm. Dat ass wierklech e groussen, e groussen Ugrëff op déi schaffend Leit. Dat ass e groussen Ugrëff fir déi Kolleegen a Kolleeginnen, déi an deem Betrib do zënter Joren a Joerzéngten déi Beneficer do och erwirtschaft hunn an deem Produktiounsbetrib. Dat ass fir déi wierklech eng frontal Attack. Déi schaffen do schonn éiweg a kréien elo einfach gesot, Mir hunn do keng Loscht, mir wäre Kollektivvertrag, mer maachen deen. Mee et ass awer virun allem och nach en Ugrëff, dee vill méi wäit geet wéi dat do an et geet wäit iwwer d'Ambassade eraus. Et betrëfft eis elo alleguerten. Et ass en Ugrëff op eise Lëtzebuerger Sozialmodell. Et ass en Ugrëff, wou weist, Wann e Patron esou ka virgoen a wann et do d'Schoul mécht, jo da kréie mir sozial Konflikter am laufenden Band. Dann hu mir de Fall en passat hei an all, also dat kéint mer jo an de ganzen Industriebetrib am Oar hunn, an da si mer a Verhältnisser, déi mer ni wollten, well och dat ass jo d'Attraktivitéit vum Standuert Lëtzebuerg, och dat suergt jo fir eis Kompetitivitéit, well mer eis jo awer och vill domadder kënne bretzen, dass mer e soziale Fridden hunn an e Sozialmodell, dee respektéiert gëtt. Mee wann dat do den Schoul mécht, wann dat do de Wee ass, wéi mir matenee fonctionnéieren, zwësche Patron a Gewerkschaften, jo dann hu mer dee Modell. An da gëtt een hei mat piétinéiert. An duerfir si mir och der Meenung, an dat ass och en Appell un, eigentlech u jiddereen an och un d'Politiker, un eng gewielte Regierung, dat do ass en Dossier, wou jidderee sech eigentlech misst genau esou driwwer entrüste wéi mir. Och d'Patronatsverbänn misste jo soen, esou, esou fonctionnéiere mer net hei zu Lëtzebuerg. Mir streiden och gären a mir hunn och emol méi haart Ausernanersetzungen, mir hunn och sozial Konflikter. Mee esou en haarden Aarbechtskampf wéi deen heiten, dat ass awer net eise Stil. Esou verhandele mer net mateneen. Mir kucken awer iergendzwou Léisungen ze fannen. An elo sti si schonn do. Et ass de siechzehnten Dag schonn. De siechzehnten Dag. A verteidegen hir Rechter, verteidegen hire Kollektivvertrag an si hunn d'Solidaritéit vun, also ech géif bal soen, vum Grand public. Also si hu se emol instant gehat vum gesamten OGBL an all senge Strukturen, an alle beruffleche Secteuren, an alle sozio-ekonomeschen Secteuren waren d'Leit jo dobäi, Mir hate ganz séier d'Solidaritéit vun allen Oppositionsparteien, quasi alle Parteien, déi och op de Piquet de grève kommen. Mir hu jo Leit, déi einfach do stoe bleiwen an Iessen a Gedrénks bréngen an Holz an esou. A mir hunn einfach de Soutien vun de Leit. An et ass just e Betrib, deen am Moment nach net bouchéiert. Mee mir bleiwen ebe esou laang stoe wéi et noutwendeg ass, bis mer hei erëm zu engem Accord kommen a bis mer erëm op engem Verhandlungsdësch sëtzen a dee Kollektivvertrag erëm agefouert ass. Mee kloer ass, datt mer och haut op deen Dossier do agaange sinn. Mir hu jo och nach eng Kéier appeléiert un eis Cognotte. Mir hu ganz vill Leit, déi sech och finanziell bedeelegt hu fir déi Grévisten finanziell iwwer d'Ronnen ze kréien. A mir hunn och déi nächst Deeg vum Streik preparéiert a mir hunn eis och drop prett gemaach, datt et nach ka laang daueren. An da si mer eben nach laang do. An duerfir hu mer eng ganz Rei Aktioune geplangt. Mir hunn e puer Concerten, e puer grouss Lëtzebuerger Kënschtler, déi laanscht kommen an deenen nächsten Deeg. Mir ginn en Donneschden nach eng Kéier virun d'Chambre des Députés. Dat hu mer scho gemeet, dat maache mer elo erëm, well dat ass d'Plenière, wou mer och un d'Deputéierten hiren en Appel à la solidarité riichten, well et eben méi wéi ëm ee Kollektivvertrag hei geet. Mir wäerten nach e Protestpiquet op da Plaz maachen, wou mer nach eng Kéier eis mobiliséieren, dass méi Leit kommen, voilà, an Dir loosst Iech iwwerraschen, mir maachen, mir maachen all Dag eppes, mir kënnen jo och net alles verroden, mee mir, mir kënnen och den Drock erhéijen a mir sinn och amgaangen dat ze maachen a mir weisen deenen, dass mer komm si fir ze bleiwen an dass mer net méi ginn a mir sinn installéiert, mir si prett fir och iwwer d'Feierdeeg do ze si wat noutwendeg ass a wat muss sinn an dat alles léisst och. An eis et aus, de Besoin ze weisen, dass eist Streikrecht, an dat hutt Der mer e bësse suivéiert, wierklech lacunaire ass an dass mer wierklech mussen dodriwwer schaffen, genau esou wéi e Kollektivvertragsrecht. An den Dossier Ampacet weist eigentlech, wéi schwaach déi Gesetzer sinn a wéi séier et ka schifgoen, wa mer ebe keng staark Gesetzer hunn op deem dote Niveauen. An duerfir ass et en nationalen Dossier ginn an duerfir wäerte mer och am Januar, den 13 Januar, an der Stad eng Solidaritéitsprotestaktioun maachen, wou mer fir d'Gréviste bei der Ambassade stinn, mä wou mer awer fir eis Rechter alleguer stinn, fir eist Kollektivvertragsgesetz, A fir eis Streikrecht, an dass dat net mat Féiss getrëppelt gëtt, well dat ass dat, wat awer aktuell passéiert mat am Fall Ampassat. Mee do sinn d'Kollegen nach do, wann Der nach méi Froen dozou hutt. Do si mer drop agaangen. Déi eenzel Dossieren, déi mer nach gekuckt hunn, ass effektiv Mol eng gutt Nouvelle, mir hunn en neie Kollektivvertrag ënnerschriwwe bei enger Reesagence BCD Travel an dat war e laange Wee, deen do gaange ginn ass, mee et weist awer och, dass et ka goen, mat linearen Augmentatioune mat Primmen a Chèque-repasen a Pécule de vacances an esou. Richteg eppes fir d'Leit, déi do schaffen, mä sinn awer och dann op déi problematesch Dossieren agaangen, dee vum Bau. Do ass de Jean-Luc natierlech do fir all Är Froen. An ech mengen, ech muss net méi vill dozou soen, well et ass alles gesot. Mir haten och déi Maniff am Sall, wou jo, wou Der jo présent waart an Dir kennt deen, deen Dossier. Mee do och nach eng Kéier, do muss och eppes passéieren op deem Kollektivvertrag. A mir mussen natierlech och d'Aarbechtsplaze vun de Leit ofsécheren. Et sinn einfach, dat do Et ass eng Urgence, dass do wierklech eppes passéiert. An dee leschten Dossier, dee mer e bësse méi am Detail gekuckt hunn, ass dee vun der Restauration collective. Just ganz kuerz, Et ass e Beräich, wou ganz vill Leit schaffen, an déi schaffe quasi all um Minstloun. An Dir kënnt Iech jo virstellen, dass et och haart ass. Also dat sinn och Schichtaarbechten an dat sinn och haart Aarbechtsbedingungen an esou. An déi streiden zënter 20 Joer, fir e Kollektivvertrag ze kréien. Ech waarden nach ëmmer drop. Ma elo sinn endlech d'Negociatiounen am Gaang, wat e grousse Schratt war. An d'Direktiounssäit wëll einfach guer näischt op den Dësch leeën. An dat just fir dat enke résumé Iech ze erklären, wat do geschitt. Iwwer Woche laang, mir hu mobiliséiert, mir haten e Protestpiquet bei der BOI, wou 250 Leit koumen, fir hiren Ierger do Ausdréck ze auszedrécken. An da kënnt Wochen duerno d'Direktioun erëm zeréck op de Verhandlungsdësch a leet 0,1 Prozent. Méi op den Dësch. Ma d'Leit si rosen a si si berechtegt rosen a si hunn et verdingt, datt se aordntlech Peine do kréien. A mir wëllen do wierklech, datt do och Beweegung an den Dossier kënn. An duerfir ass en zweete Protestpiquet den 19 Dezember geplangt bei der Ecole Européenne um Kierchbierg vun de Kolleegen aus der Restauration collective. Voilà, da gesitt Der, d'Aarbecht geet eis net aus a si geet eis an deenen nächsten. Ronn 100 Deeg net, sécher net aus, well niewebäi hu mer jo och nach Sozialwahlen. An do hu mer och natierlech de Punkt de Moie gemaach. Do langweilt ech Iech awer elo net, well do kritt Der nach vill, vill vun eis ze héieren an den nächste Méint. A mir wäerten ab Januar, datt mer esou wierklech eis Campagne komplett lancéieren. Dir wësst, datt den OGBL d'Lëschten Nummer zwee ass. A mir appelléieren un, datt d'Leit d'Lëschten Nummer zwee wielen a stäerken. Mir brauchen e staarken OGBL an dësen Zäiten, ass et ëmsou méi wichteg, grad elo muss den OGBL gestärkt ginn. Mir ginn iwwregens moar eis Kandidaten deposéiere fir d'Wahl vun der Chambre des Salariés. Dat ass gesetzlech geregelt alles an ultra streng geregelt en plus. Dat geet op d'Gericht, um Gericht gëtt dat gemeet an do hu mer moar den offiziellen Deadline fir den Depot vun, also dat ass den Datum, dee mer krute fir den Depot vun eise Kandidate bei der Chambre des Salariés. Dir wësst, mir hunn déi tricky Situatioun, dass mer zwou Walen hunn, déi vun de Delegatiounen an de Betriber an déi vun de Gewerkschaftsvertrieder an der Chambre des Salariés. Déi zwou Wale si wichteg, dat ass net eng méi wichteg wéi déi aner. Mir mussen an deenen zwou Walen elo de Match maachen an dofir hu mir och nach déi Aufgab, niewendrun de Leit ze erklären, dass et déi zwou Saache ginn. an dass se mussen zweemol wiele goen, eng Kéier iwwer Bréifwal an der CSL an eng Kéier an de Betriber an engem Walbüro an hiren. Voilà, dat ass zu de Sozialwalen. Et gëtt ëmmer méi schlëmm, jo, ech héieren et. An da mengen ech, Frédéric, Jean-Luc, Kolleegen, war dat alles, hunn ech den Tour gemaat, ech sinn eréiss désider léist. An merci nach eng Kéier fir d'Gedold hei mat Iech, a sorry dofir.